Vaefesa ku avanyisa ka vumune. Hikwalaho ke, mina ndzi nga mubohiwa hi mhaka ya ku tirhela Hosi, ndza mi khongotela ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka ni ku vitaniwa ka n'wina. Masiku hinkwawo, titsongahateni, mi va ni musa, mi lehisa mbilu, kombani rirhandzu ra n'wina hi ku yingiselana. Endlani hi matimba ku hlayisa vun'we lebyi nyikiwaka hi Moya, mi hanyisana hi ku rhula. Ku ni miri wun'we, ni moya wun'we, tanihi leswi ku nga ni ku tshemba kun'we loku Xikwembu xi nga mi nyika kona siku xi mi vitaneke. Ku ni Hosi yin'we, ni ku pfumela kun'we, ni nkhuvulo wun'we. Ku ni Xikwembu xin'we, Tata wa vanhu hinkwavo, lexi va fumaka hinkwavo, lexi tirhaka hi vona ni ku tshama eka vona hinkwavo. Hambi swi ri tano, Un'wana ni un'wana wa hina u nyikiwile nyiko leyi nga ya yena, leyi a nga averiwa yona hi Kreste, hikuva Matsalwa ma ri, Siku a tlhandlukeleke ehenhla, u fambile ni vakhomiwa lavo tala, u nyikile vanhu tinyiko. Xana marito lama nge, u tlhandlukele henhla, ma komba yini xana? Ma komba leswaku a a xikele ehansi, a ya fika ni le ku enteni ka misava. Loyi a xikeke, wa ha ri yena loyi a tlhandlukeleke ehenhla ku hundza ni matilo hinkwawo, leswaku a tata matilo ni misava hi vukona bya yena. Naswona hi yena loyi a nyikeke vanhu tinyiko, van'wana ku va vaapostola, van'wana vaprofeta, van'wana ku va vavuri va evhangeli, van'wana ku va vafundhisi ni vadyondzisi. Ntirho wa vona i ku pfuna vahlawuriwa va Xikwembu leswaku va ta kota ku tirhela van'wana, va aka miri wa Kreste. Kutani eku heteleleni, hi ta hlangana swin'we hinkwerhu evun'weni lebyi tisiwaka hi ku pfumela eka N'wana wa Xikwembu ni ku n'wi tiva, kutani hi hundzuka vanhu lava vupfeke, hi kula ni ku fika exiyin'weni lexi hetisekeke xa Kreste. Kutani a hi nga ha vi swihlangi leswi tlhekatlhekisiwaka ni ku yisiwa hala ni hala hi mheho yihi ni yihi ya dyondzo yo hambuka. Hi ku xisetela ka vanhu lava kanganyisaka van'wana ni ku va hambukisa hi mano ya vona. Ematshan'weni ya sweswo, hi ta hanya entiyisweni hi moya wa rirhandzu, hi kula hi matlhelo hinkwawo eka Kreste, yena loyi a nga nhloko. Miri hinkwawo wu tiyisiwa hi yena, Swirho hinkwaswo swa wona swi ri karhi swi hlanganisiwa ni ku khomana swinene, swi endla xilo xin'we. Kutani loko xirho xin'wana ni xin'wana xi tirha ntirho wa xona hi fanelo, miri hinkwawo wu kula, wu akiwa erirhandzwini. Hikokwalaho, ndzi vula leswi ni ku swi tiyisa hi vito ra Hosi, ndzi ri, Mi nga ha hanyi ku fana ni leswi vamatiko va hanyisaka xiswona, hi miehleketo ya vona leyi nga pfuniki nchumu. Mianakanyo ya vona yi le munyameni. A va na ku averiwa evuton'wini bya Xikwembu, hikuva eka vona vutivi ku hava, naswona timbilu ta vona ti tlanyarile, kutani a va ha ri na tingana. Va tinyiketile emikhuveni ya manyala. va endla swa thyaka hinkwaswo va nga koti ku tikhoma. Kambe loko mi ri n'wina, a hi swona leswi mi swi dyondzeke hi tlhelo ra Kreste. Timhaka ta yena mi ti twile, kutani leswi mi nga vanhu va yena Yesu, mi dyondzisiwile ntiyiso lowu nga ka yena. Hikokwalaho, tshikani mahanyelo ya n'wina ya khale, mi hluvula munhu wa khale loyi a onhiwa hi mhaka ya ku navela ka yena loku kanganyisaka. Mimoya ya n'wina ni miehleketo ya n'wina a swi hundzuke swi va leswintshwa. Ambalani munhu lontshwa la vumbiweke hi xifaniso xa Xikwembu, la tikombaka hi ku lulama ka yena ni ku hlawuleka loku nga ni ntiyiso. Hikokwalaho ke, tshikani vunwa. Un'wana ni un'wana a vule ntiyiso eka munhu-kulobye, hikuva hinkwerhu hi swirho swa miri wun'we. Loko mi tshuka mi hlundzuka, Mi nga weli eku dyoheni, dyambu ri nga tshuki ri pela ma ha hlundzukile, naswona mi nga nyiki Diyavulosi nkarhi. Loyi a toloverile ku yiva, a nga ha engeti a yiva, kambe a tikarhate a tirha hi mavoko ya yena, a tirhela swo tipfuna ha swona, leswaku a ta kuma swo pambulela loyi a pfumalaka. Eku vulavuleni ka n'wina mi nga tshuki mi tirhisa marito ya tingana, kambe tirhisani ntsena marito lama pfunaka, lama akisaka ni ku hlamula leswi lavekaka. Kutani ku vulavula ka n'wina ku ta tisa nkateko eka lava mi yingisaka. Mi nga khomisi moya lowo kwetsima wa Xikwembu tingana, hikuva i mfungho wa Xikwembu wo komba leswaku mi vanhu va xona. ni leswaku siku ra ta leri xi nga ta mi kutsula ha rona, leswo bava hinkwaswo ni ku hlundzuka hinkwako ni ku kariha hinkwako a swi susiwe exikarhi ka n'wina, tshikani ku holova ni ku rhuketelana, mi susa mona hinkwawo. Ematshan'wini ya swona, twelanani vusiwana, mi tsetselelana, mi rivalelana, tanihi leswi Xikwembu na xona xi mi rivaleleke eka Kreste.